Salam gadyrly diňleýjiler, Saglygyň geň gürleşigi podkastyna hoş geldiňiz. Biz bu ýerde okuwçylarymyzyň gyzyklanýan wajyp jemgyýetçilik meseleleri barada sada dilde düşündirýäs we ylmy düşünjelere esaslanýan gürrüňdeşlikler alyp barýas. Men Aýnabat, Saglygyň redaktory. Erbet kesel bolsa almak bilen bolýar, alaç ýok. Mümkin biziň köpimiz şeýle sözleri tanşlarymyzdan, garyndaşlarymyzdan eşidendiris. Gürrüň süýt mäziniň rak keseli ýa-da göwüs ragy barada barýar. Şu gün biz bu sözleriň aňyrsynda ýatan gorky, habarsyzlyk, ynamsyzlyk barada söz açmakçy. Ilki bilen bu meselä global derejede nähili çemeleşilýändigi barada belläp geçsem. Häzirki wagtda süýt mäziniň ragy öýken ragyndan öňe geçip, dünýäde iň köp duş gelýän raga öwrüldi. Bu geçen ýigrimi ýylyň içinde iki esse köpeldi we iki müňünji ýylda dünýä ýüzünde on million adamda süýt mäziniň ragy bolan bolsa, iki müň ýigriminji ýylda bu san ýigrimi milliona çykdy. Bütindünýä saglygy goraş guramasynyň maglumatlaryna görä, bu günki günde Dünýäde her bäş adamdan biri ömrüniň dowamynda rak keseline duçar bolar. Adamlaryň ýaşaýyş obrazlaryndaky üýtgeşmeler, ýagny ýokumsyz iýmitler, fiziki hereketiň ýetmezçiligi, temmäkiniň we alkogolyň ulanylmasy rak keselleriniň artmagyna goşant goşan hem bolsa, adamlaryň ortaça ýaşynyň artmagy rak bilen keselleýänleriniň sanynyň artmagynyň ýene bir sebäbidir. Çünki ýaşyň ýokarlandygyça rak keseline duçar bolma howpy hem ýokarlanýar. Bu bolsa ragy kontrolda saklamak bilen birlikde, onuň öňüni alyş ýollarynyň hem ösdürilmelidigini aňladýar. Kowid pandemiýasy soňky basgançaklarda anyklanylýan raklaryň sanyny artdyrdy we rak bejergisine bolan elýeterliligi azaltdy. Bu ýagdaý dünýäniň ähli künjeginde bolup geçse-de, esasanam pes we orta girdejili ýurtlara has uly agram salýar. Pandemiýanyň dowamynda rak bilen ýaşaýan adamlara diňe hyzmatlaryň bozulma howpy däl-de, eýsem kowid bilen keselleme we ondan ölme howpy hem abanýar. Süýt mäziniň ragyndan halas bolmak, sagalmak beýleki köp raklara garaňda has ýokarydyr. Ýokary girdejili ösen döwletlerde bu san segsen göterimdir. Şeýle derejä ýeten ýurtlar üç sany zady durmuşa geçirip bilýärler. Keseliň öňüni almak, diagnozy ir goýmak we näsaglara bitewi bejergisi we ideg bermek. Indi Türkmenistana degişli ilata elýeterli bolan maglumatlara seredip geçsek. Türkmenistanda rak kesellerine degişli sanlary Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy iki müň ýigrimi nji ýyl boýunça çap etdi. Ýurtda rakdan halas bolma derejesi otuz prosent. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy şu sany altmyş prosente ýetirmegiň wajypdygyny nygtap gelýär. Iki müň kyrkynjy ýylda göwüs ragy bilen keselleýänleriň görkezijisi iki müň on ikinji ýyldakydan iki esse ýokarlanar diýip şaklanýar. Iki müň on sekizinji ýylda Türkmenistanda ragyň iň köp duş gelýän görnüşleri, süýt mäziniň ragy, ýatgynyň boýunjygynyň ragy, ýatgyda döreýän rak bolup durýar. Emma gurama Türkmenistanda rak hadysalarynda we ölüm görkezijilerinde näbellilik örän ýokarydyr diýip belleýärler, sebäbi olar döwlet rak keselleri boýunça statistikasyna esaslanmaýar. Hasabatda rak keselleriniň hasabatynyň statistiki sanlaryň ýurdumyzda doly ýöredilmeýändigi bellenilýär. Statistiki sanlar we maglumatlar gaty çäkli bolup galýar. Ýurtda ragyň öňüni alyş boýunça milli programmanyň bardygy bellenilýär. Ýöne bize programma barada we ilat üçin niýetlenen göwüs ragyna degişli türkmen dilinde hiç hili maglumat tapmak başartmady. Indi bolsa goňşy ýurtlardaky tejribeler barada agzap geçsek. Gazagystanyň Saglyk ministrligi iki müň on dokuzynjy ýylda ilkinji epidemiologik barlagyny geçirdi. Barlagda Gazagystanyň uly şäherleri bolan Almatyda we Astanada, şu wagt Nur-Sultan, süýt mäziniň ragynyň hadysalary we ölüm derejesi öwrenilýär. Bu barlagyň netijelerini süýt mäziniň ragy bilen has üstünlikli göreşmek üçin döwlet programmalaryny ýola goýmakda ulanylýar. Indi netijelere seretsek, esasan hem Almaty şäherinde ölümçilik azalypdyr we ir anyklamak tejribeleri köpelipdir. Ir anyklanylýandygy üçin şäherleriň ikisinde hem birinji we ikinji basgançaklardaky raklaryň sany artyp, üçünji, dördünji basgançaklardaky raklar azalypdyr. Fewral aýynda Lancet žurnalynda çap edilen barlaga görä, Merkezi Aziýa ýurtlary ýatgynyň boýunjygynyň ragy boýunça ilkinji orunlarda barýarlar. Bu döwletlerde ýatgynyň boýunjygynyň ragy süýt mäziniň ragyndan soňra ikinji iň köp duş gelýän rakdyr. Ragyň bejergisini we öňüni alnyşyny pugtalandyrmak üçin barlaglarda döwletlere maglumat ýygnamagy we hasabat beriş usullaryny güýçlendirmek maslahat berilýär. Gadyrly diňleýjiler, süýt mäziniň rak keseline degişli soraglar bilen men Aýnur lukmana ýüzlendim. Aýnur, şu ýerden başlasakda, süýt mäziniň rak keseli barada köpçülik, ilat nämeler bilmeli? Süýt mäziniň rak keseli Esasan näçe ýaşda ýigit duş gelýär? Süýt mäziniň rak keseli, bu süýt mäziniň epitelisinden döreýän howply çüş. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna görä, rakyň şol hili aýallaryň arasynda iň giňişleýin ýaýran rak keselleriň biri. Bu kesel esasanam kyrk bäş, elli bäş ýaşdan soň köp anyklanyp başlanýar. Men girişde belläp geçdim. Şu Türkmenistanda onkologiýa kesellerinden ýogalýanlaryň ilkinji sebäbi bolup süýt mäziniň rak keseli, göwüs ragy birinji ýerde durýar. Indi şul süýt mäziniň rak keseli ýa-da göwüs ragynyň nähili alamatlary bolýar? Esasan, göwüsdäki bolan çiş düwümi. Şol çiş düwüm konsistensiýasy boýunça gatyja bolýar. we el bilen ellände lukman mysal üçin şol çiş hassy üçin agyrsyz bolýar köplenç. Ýene-de ähtimal simptomlaryň biri emzikleriň daşky üýtgemegi, olaryň ýogynlanmagy, umumy daşky deformasiýasy we olardan suwuklyk ýa-da gan gelmegi, gultuklaryň zonasyndaky limf düwümleriň gatalmagy, olaryň ulalmagy. Umumy şolar. Aynur şu süýt mäniniň ragynyň öňüni nähili alyp bolýa? Bütin dünýä saglygy goraýyş guramasyna görä her zenan azyndan üç aýda bir gezek süýt mäzlerini, göwsüni özi barlamaly. Emma şu gurama duýdurýar, bu lukmançylyk taýdan subutlanan usul däl. Diýmek, eger bir zat siz tapsaňyz, şu zada çiş bolsun, ýa bir zat bolsun, ol hökman rahat däldi, ýöne bu usul sizi lukmana ýetirip bilýär. Şonuň üçin guramaň özi maslahat berýär, üç aýda bir gezek etmeli. Haçan edilýär şol barlag? Aý başynyň birinji bäş gününiň içinde. Biz saýlykda-da gaty kän düşündiriş işlerini alyp barýas. Saýtymyzda we instagramda şeýle maglumaty tapyp biler, okap biler. Näçe gezek haçan we nädip öz göwüsleňi barlamaly. Ýöne şul aýdan ähtimal alamatlar, simptomlar diňe rak keseli barada aýdanok. Sebäbi bu simptomlar başga süýt mäzlerine howply däl çiş kesellerinde-de hem duş gelýär. Diýmek, rak barada gutarnykly netijäni diňe gistologiýa, ýagny çişiň dokumasynyň laboratoriýa barlagy üsti bilen çykaryp bolýar. Şeýle ýagdaý bolup bilýär-de, ýaňky aýdyşymyz ýaly hökman çiş tapylsa, aýdyşyň ýaly rak barada habar berenok, hökman özüň çiş tapaňda lukmana görünmeli. Öz-özüňe diagnoz goýmaly däl-de. Aýdaly ýigrimi sekiz ýaşdaky durmuşa çykmadyk gyz göwsünde çiş tapdy-da, öz-özüni barlanda çiş tapdy. Şol näme etmeli, haýsy lukmana ýüz tutmaly? Şol ýigrimi sekiz ýaşly gyz eger çiş tapsa, ol mammolog lukmanyna ýa ginekolog lukmanyna ýüz tutmaly. Şolar şoňa kömek edip biler. Ýa-da ine, hawa, Türkmenistanda maşgala lukmany hem bar. Elbetde, hemme şu biziň sistemamyzda hemme zatlar maşgala lukmanyndan başlaýar. Şol lukmanyň ýanyna baryp, öz agyrýan zatlaryny aýdyp berse, Şo lukman gerekli lukmana iberýär. Biz diňleýjilere-de ýüzlendik. Podkast gurnaýas, soraglaryňyz bolsa iberiň, lukman bilen gürrüňdeşlik geçirjek diýip, ine bize Aýnur bir iki sany sorag iberdiler. Birinjisi şeýle sorag berýär, Durmuşa çykmadyk gyzlarda rak bolup bilýärmi? Indi şu taýda sorag döreýär, durmuşa çykanmy, çykmadykmy tapawudy barmy? Ine, şeýle düşünje bar, süýt mäziniň rak keseli, göwüs ragy diňe durmuşa çykan zenanlarda bolýar diýip. Şol düşünje dogrumy? Onuň tapawudy ýok hiç. Durmuşa çykmak ýa-da jynsy aragatnaşyklary başlamak, bu şu rak keseliniň sebäbi däl. Şeýle sorag berilýär, süýt mäziniň ragy nesil yzarlaýan keselmi? Rakyň iki görnüşi bar. Nesil yzarlaýan görnüşi hem nesil yzarlamaýan görnüşi. Eger bir zenanda şol rak keseli tapylsa, gistologiýa usuly üsti bilen hem BRCA mutasiýasyna analiz edilýär. Eger şol analiz görkezse, ine şol nesil yzarlaýan rakyň görnüşi diýip, onda şol zenanyň gyzlaryny ýa-da ýakyn garyndaşlaryny duýdurýarlar. Şo garyndaşlar ýa gyzlary uly howpda bolýar. Aha. Şu aýdanlaryňa men dogry düşünýänmi? Meselem, ejeňde göwüs ragy tapylsa, gyzy man barlagdan geçmeli. Hökman däl Aýnabat. Süýtmäziniň grak keseli anyklanan hassalarda şol analiz edilýär, hökman. Eger şol analiz görkezse, şol mutasiýaň bardygyny, onda şu ýakyn garyndaşlary aýtýarlar. Siz howpda diýip. Eger şol mutasiýa anyklanmasa, onda bul nesil nesil yzarlanmaýan hili. Düşnükli. Indi şu süýt mäziniň rak keseline nähili bejergi usullary ulanylýar? Şu wagtky wagtda hirurgiýa bejeriş usuly, himioterapiýa usuly, şöhle terapiýa usuly we käbir ýagdaýlarda gormonal terapiýa usuly. Gaty gowy. Ýene bir sorag geldi-de, şu göwüsi haçan doly aýyrýarlar? Göwüs ragy tapylanda göwüsleri ýa bir göwüsi hökman aýyrýarlarmy? Bu soragyň jogaby howply çişiň ölçegine, rakyň stadiýasyna, onuň gistologiki görnüşine bagly. Indi şol çiş bilen zeperlenen göwüsleri aýyrmak aýal üçin uly bir psihiki zarba bolup durýar-da, gaty kyn bolýar. Bu soragda aýala nähili kömek edip bolar? Meselem, orsýetde nähili hyzmatlar hödürlenýär? Birinji gezeg-ä men aýdaýyn şul Türkmenistanda nähili edilýändigini psihologiki kömek bardygyny ýokdugyny antak bilemok ýöne öz Orsýetdäki tejribäm boýunça aýdybilýän bärde olara mugt psihologiki kömek berilýär. Indi şul aýalyň ýakyn garyndaşlary bilen iş geçirilýärmi? Nähili kömek berilýär. Meselem, ýolbaşçyna ýa-da öz maşgalasy bolmasa, durmuşa çykmadyk bolsa, garyndaşlaryna, ýakyn garyndaşlaryna kömek berilýärmi? Döwlet taýyndan bärde diňe şol hassa zenana psihoterapiýa mugt görnüşinde kömek berilýär. Ýöne onuň garyndaşlaryna, ýoldaşyna, çagalaryna we başga jora dostlaryna-hä on ýaly kömek berilenok. belki, döwlet däl, guramalaryň tarabyndan berilýän bolmagy mümkin. Ýöne döwlet tarapyndan berilenok. Şu Aýnur şu näme üçin şuňaly kömek näsaga rak keseline duçar bolan aýala möhüm bolup durýar hem maşgalasyna? Göwüs ragy bilen kesellän aýala nähili maslahat berip bilersiň hemem şoň maşgala agzalaryna, garyndaşlaryna? Zenanyň şol diagnozyny eşiden wagty ol panika düşmeli däl. Sebäbi aýdyşym ýaly, prognoz şol rakyň stadiýasyna, hiline bagly. Ondan ikinjidenem men näme maslahat berjekdim? Maşgala agzalaryňyza, ýakyn adamlaryňyz bilen bölüşmeli. Sebäbi olar gowy goldaw beribilýärler. Ýeke özüň şol diagnozy alyp çykmak gaty kynmyka diýýän. Psihologiýa Kitaydan. Ine şeýle şu Aýnur men iki zady syn edýändem ine rak diagnozy goýlanda biziň jemgyýetimizde ýa aşa optimistik çemeleşilýäde maşgalada hemem bir hili ölüme taýýarlyk gidýän ýaly bolýada garyndaşlar tarapyndan meselem lukman näsaga doly maglumaty berenok ýagdaýy baradada maşgalasam oň bilen maglumata paýlaşmajak bolýa meň esasy soragym Meselem, Urshitde Nyýas aga doly maglumat aýdylýarmy, ýagdaýy barada? Ýa-da ýeke diňe garyndaşyna aýdylýarmy? Ýok, kanun boýunça birinji bilen hassaň özüne aýdylýar. Lukman diňe şoňa aýdybilýär. Eger-de hassanyň garyndaşlary girjek bolsa, goldaw bermek üçin. Lukman elmydama şol hassadan soramaly. Iondan şol keseliň taryhyny şony elmydama anyklap geçmeli, ýazmaly. Şol hassa öz garyndaşlarynyň girmegine, şoň diagnozynyň eşitmegine rugsat berdi diýip ýazmaly. Meň goşjak zadym, lukman şoň diagnozyny aýtmasa, pasiýentiň özüne bu bikanun bolup çykýar. Eger soň keselde gaýry üzülmeler bolsa, Şol lukman aýtmadygy üçin şol pasient şoňa suda berip bilýär. Süýt mäzleriniň howply çişi iş döwrüni anyklamakda aýallaryň ýolbaşçylarynyň hem orny berip biljek kömegi uly hasaplanylýar-da. Siziň tejribäňizde şunuň ýaly ýagdaýlar boldumy? Ine, käbir aýallar bolýar-da, meselem, ýolbaşçym maňa duýdurdy şeýle çiş bardygyny diýip-de. Bu barada kän hem maglumat kampaniýalary gurnalýar başga ýurtlarda, meselem, Hindistanda şeýle maglumatlar kompaniýasy Orsýetde bilemok, ýöne ine şul aýallaň ýoldaşlaryna maglumat berýärler göwüs ragy barada. Sen şeýle ýagdaýlary gördüňmi? Men edil şu göwüs ragy hakynda ýagdaýlar mene bolmady, duş gelmedim men olara. Ýöne şol ýumurtgalaryň raky bilen duş geldim. Şul pasiýent hemem şoň ýoldaşy geldiler. Ýoldaşy kömek etdi, kömek etýär, gollaýar, hemme konsultasiýalarana elmydama bile gelýärdiler. Indiki sorag, süýt mäzleriniň ragy göwrelilik döwründe anyklanan bolsa bejeri nähili usullar bilen geçirilýär? Bu ýagdaýda göwreliligi aýyrmak gerekmi? Birinji bilen näme aýdasyň gelýär, göwrelilik zenanyň organizmi üçin bul nagruzka bolup çykýar. Mysal üçin hroniki keseller bar bolsa olar göwrelilik döwründe köplenç özüni görkezip başlaýarlar şo keseller. Eger göwrelilik döwründe süýt mäziniň raky ýa-da başga organyň raky ýüze çyksa, göwreliligi bes etmäne şol aýala hödürlenýär. Sebäbi göwrelilik döwründe operasiýa geçmek, narkoz almak, himioterapiýa almak, şöhle terapiýa almak, şol çaga, geljekki çaga üçin gaty kän gaýraüzülmeler bilen ýüze çykybilýär-dä soňra. Şu göwreligi aýyrmak diňe hödürlenip bilýär. Hökman şony aýyrmaly diýlen zat ýok. Aýalyň özi karara gelmeli. Biziň jemgyýetimizde, türkmen jemgyýetinde men görýän zadym gaty uly fatalizm barda. Indi fatalizm näme? Şul ragyň öňüni alyp bolanok diýýän ynanç. Indi şol fatalizmiň derejesi jemgyýetden jemgyýete üýtgäp durýar-da. Meselem, başga ýurtlarda şol fatalizmiň derejesi gaty pes derejede bolýar-da. Sebäbi dürli-dürli çäreler durmuşa geçirilip durulýar-da, düşündirilýär aýala öňüni alyş çäreleri barada, bejeriş barada. A seň pikiriňçe, şol fatalizmi biziň türkmen jemgyýetimizde süýtmäniň raýyna degişli Sotalizm düşünjeleri nädip peseldip bolar, nädip azaldyp bolar? Indi doly olary aýryp bolmaz. Mümkin sen Orsýediň tejribesine seredip aýdyp bilersiň, nädip şony biraz peseldip bolar? Birinji bilenem, hökman şu lukman bilen işleşmeli. Okuw, diplomy bolmadyk adamlar bilen maslahatlaşmaly däl siz bu zatlar bilen. Sebäbi olar bili bilmeýär. Özüňize elmydama ýatlatmaly, şu wagt rak keseliniň şu görnüşi gowy anyklanylýar we gowy bejerilýär. Köp keseller eýýäm ölüm jezasy däl. Ýöne şol keseli wagtynda tapmaly. Wagtynda tapmak üçin näme etmeli? Aýdyşymyz ýaly, öz özüňizi barlamaly, hä? Çiş tapsaňyz, lukmana gitmeli we otuz bäş ýaşdan, kyrk ýaşdan mammografiýa geçip başlamaly. Mhm. Ine meňem goşjak zadym, meň pikirimçe, ine biziň mediamyzda, habarlarda şu keseli ýeňip geçenler barada hiç hili maglumat ýazylanok. Hiç hili maglumat bolanok habarlarda. Ine Gazagystana seretsek ýa Gyrgyzystana, Özbegistana, şu taýda ilatam, köpçüligem özleri paýlaşýarlar-da. Şul ine meselem ine meň garyndaşym ýa-da men şeýle ýeňip geçdim. Şeýle edip paýlaşmak adamlarda umyt döredýär-de. Şonuň üçin köpçülik bolup hökman habarlara garaşyp oturman, şuny gizlemän, ine, biri gutuldy, sagaldy diýip paýlaşyp dursak, adamlarda bir umyt beriji medeniýet döretsekde, şol zatlar barada biz ählimiz bir zat edip bilýäs-ä, maglumatlar bilen paýlaşmak birinji ädim düşünje döretmek üçin, başgalaň başdan geçirenlerini paýlaşyp düşünje döretmek elimizden gelýän zat bolýa-da, şoňa medeniýet döresek. Aýnur gatnaşyp gymmatly we peýdaly pikirleriňi paýlaşanyň üçin köp sag bol.

Ol elli bäş, altmyş ýaşly ýaşandaky aýal. Hemme kişi şu himni himnoterapiýa geçen wagtynda onuň saçlary döküldi. Öň ýaglyk zat geýmedik özi, ýöne soň şu ýaglyk geýip başlady. Hemme kişi hem pikir edip başlady, indi şu himnoterapiýa alýar, basym öler. Seň diýjek bolýanyň şu adam indi ölmäkä ony jaýlaýarlar. Hawa, soň şol diri galdy, raky ýeňip geçdi. bu bilýäňizmi buşlar tarabynda bar gaty nemen ýeňiji zat hasaplanylok ol şol aýaly öňküsi ýaly pahyrjyk hasaplaýarlar ölseňem pahyrjyk diri galsaňam pahyrjyk şoň ýaly indi aýdýarsyň bilimsizlik hemem näme kem faktorlar barda tebipçilik diýýäda ine sen Kemal soradyň meň gelnejem süýt mäziniň ragyndan ýogaldyda birnäçe ýyl bolandyr eýýäm Ol indi şonda göwün syragyny tapanda, wagtynda lukmana gitmedi, içinde çiş bolanda-da, meselem, şony ýyly bilen aýyrjak boldy-da, ýyly goýup-da, grelka zat goýup. Irräk anyklanyly bolsa, mümkin, halas edip bolardy.